Inti kontettajt il-rap, per eżempju, bil-Malti, mhm. il-klim li jem bellezza, li xkultant ġifiri bl-Inglis ma sibux, ma jkunx għawi daqsek, per eżempju, ġifiri il-Malti nħobbu. Tant li meta kont l-Università, kull darba li kont l-Università għal diversi drabi, u kien jidħol jatina l-assignment il-professur, jew xkien jikon nolli subajja, kważi dejjem, biex ma najd dejjem, u nejdlu prof, jew se, nista' namlu Bl-Ingliż l-assignment? Dak inħares għeli. Ovvja li bl-Ingliż. Bil-Malti tittajt. Ngħidlu le ta' ovvja li bil-Malti. Qed neħu permess biex nagħmlu bl-Ingliż. Għax fil-verità l-università ħafna drabi ġalhom jagħmluh bl-Ingliż. Mhux sewwa, irid tagħmlu bil-Malti. Nagħmlu bil-mod, sakemm il-lecturer ma jkunx Ingliż jew Taljan, hemmhekk ovvjament kont nagħmlu bl-Ingliż, imma l-bqija kont nagħmilhom bil-Malti. Ġifieri m'għandix problema fuq il-Malti, xejn minn dan. M'intix qed tipprova teqred il-Malti, dak mhux l-għan tiegħek. Anzi, anzi, se ngħidlek kif qed neqirduh il-Malti, imma mhux għalhekk. Issa, jien li nara huwa dan, illi għandek nies tfal illi ommhom u missierhom, daw ħafna drabi jkunu upper middle class, middle class, upper middle class, jafu jitkellmu bl-Ingliż, għandhom jobs tajbin, jafu jitkellmu bl-Ingliż, u jkellmu li tfal bl-Ingliż. U jien naħseb li sewwa jagħmlu għaliex importanti ħafna li titgħallem l-Ingliż l-ewwel u qabel kollox għaliex fid-dinja l-Ingliż Huwa importantissimu, speċjalment aħna issa li nftaħna. Kull intervju li qed isir Malta, Malta, ikun bl-Ingliż. Ma tafx Ingliż, ma tgħaddix mill-intervju. Tista' tkun intelligenti kemm tkun u tajjeb tkun kull għal ġob bl-Ingliż jagħmilulek. Ma tafx titkellem, ma tafx tesprimi ruħek u ma tgħaddix. So wara kemm importanti kemm u anke mbagħad biex fix-xogħol, fl-istudju, li tmur barra minn Malta, eċetera. Allura daw jitkellmu bl-Ingliż u mbagħad imorru l-iskola u t-lezzjonijiet ħafna minnhom kunu bil-Malti. Issa, daw kien jitalmu l-Ingliż u l-Malti. Issa, hemm familji u daw mhux ftit, eh, ġifieri, li id-dar jitkellmu bil-Malti għax bl-Ingliż għaż jafu l-ġenituri, xej. U jmorru l-iskola jitkellmu bil Daw qed jgħixu żvantaġġu għax ma jafux Ingliż. Mhumiex qed jitalmu bl-Ingliż, mhumiex qed jitalmu jaħsbu bl-Ingliż għax inti taħseb tru lingwa wkoll. U daw ġifieri bil-patriottiżmu li qed tajt intu biex noqogħdu nibżgħu għall-Malti, mentri fil-verità ma tkunx qed tibża' l-Malti għax qed titkellmuhom bil-Malti. Fil-fatt issa tinbidel ftit biex ngħidu kollox għax tkun hemm ħafna nies mhux Maltin. Li ħaġa tajba dik anka biex nibdew nkellmuhom bl-Ingliż li tfal Maltin. Ġifieri, il-Malti qed inkisruh u nfarkuh għal raġunijiet li naħseb se joħdu ħafna kontrija. Ġifieri jekk it-tfal jew iż-żaza meta jibgħatu messaġġ jitkidbu għaxe, għax. X'tin qed tagħmel dik lajn hemm biex biex tqabbiżieli. Neħħiwa. Ħalas l dik il-parti għax hija parti importanti mill-konverzazzjoni eh, eh, eh. kif qed inkissru l-Malti. Ara, mill-esperjenzi li qed ikolli jiena L-esperjenza tiegħi hija pjuttost il-kontra, jienu l-mara tnejn itkellmu bil-Malti, eh, però mbagħad it-tfal tagħna eh, minħabba li l-affarijiet li jogħġbuhom kulturalment, jekk hux il-video games, il-diski, il-films, kollha bl-Ingliż. Eh, aktar minn hekk, meta tmur fil-bitħa tal-skola tal-istat, t-tfal tiegħi fl-iskejl tal-istat imorru, isek qiegħed il-United Nations. Li hija xi ħaġa għalija sabiħa ħafna għax jarrikkixxu it-tiswir kulturali tagħhom. Vera jkollhom perspettiva ħafna iktar mifruxa milli kelli jien meta kont tifel. Sewwa ġifieri hija xi ħaġa li nappoġġa. Però d-diffikultà li qed insibu kemm jien u kemm Marija li t-tnejn għandna ħakma tal-Malti pjuttost tajba hi li t-tfal tagħna biex ninċentivawhom jitkellmu bil-Malti Jiġifieri rridu jkun hemm regoli riġidi madwar il-mejda tal-ikel, pereżempju, le isma', guys, inħobbukom, imma madwar il-mejda tal-ikel bil-Malti ħa nitkellmu. Sabiex ikun hemm dan il-bilanċ. Issa, il-ħsieb tiegħi huwa illi l-pjan kif qed tipproponih int jista' jwassal għal theddida għall-Malti. Għalfejn? Għax jekk inti għandek dawn l-affarijiet kollha li qed nispjega u mbagħad anke waqt l-iskola li l-lingwa li qed tħaddem ħa tkun l-Ingliż, l-inċentiv li titkellem il-Malti ħa jonqos ħafna.
Jonqos imma jien naf ħafna tfal, ġifieri, imbagħad bdew jitgħallmu għax aħna nitkellmu bil-Malti, jekk qed tgħix Malta tisma' l-Malti, u jekk tmur tkellem in-nanna se tkellmek bil-Malti u n-nannu u jgħidlek l-istejjer, ġifieri mhux vera. It-theddida tal-Malti, kif għedtlek, hija theddida. Noqogħdu niffossilizzaw il-Malti, allura jiena hekk nikteb għax nidher injorant hekk nagħmel għax eh, allura nagħmilha bl-Ingliż. Mentri, fimt, mentri ek nistaw naqdu l-akka, per eżempju, naqot insib fej il-madon fej edha l-akka. Għalla neħħija kam bżon, għacċetta l-nis fuq l-SMS u fuq il-ċet għet jikbu f'dak il-mod. Dat inti eżempju, per eżempju. Fuq dik naqbel miegħek, ġifieri jiena naħseb li l-Malti bħala lingwa biex tiktibha għandha inħoss li għandha wisq barriers of entry. Mhm. Sewa inti inti taf fil-marketing daqsi u iktar minni, inti biex tipprova tipperswadi lil xi ħadd jagħmel xi ħaġa li tixtiequ jagħmel, trid tnaqqaslu kemm jista' jkun il-barriers u entry, trid tissemplifikalu t-triq biex jipparteċipa f'dak li tixtieq jipparteċipa huwa. Jiena naħseb, jiġifieri u naqbel miegħek ukoll illi hemm żvantaġġ kbir. U naf li hemm familji mela m'hemmx ġo ċertu rħula bħalma qed tispjega inti illi daw għandhom dan l-iżvantaġġ. Li naħseb huwa u jidhirli li qed isir impenn fl-iskejjel, però m'iniex ċert u forsi għalhekk sabiħ l-internet għax xi ħadd hawn taħt jgħidli isma' daġ qed isir jew mhux qed isir. Li qed isir impenn biex ikun hemm iktar bilingwiżmu. Jiġifieri, Eh, eh, per eżempju, rajt rapport illi jgħid tkun idea tajba li per eżempju ċertu eh, suġġetti jitalmuhom bl-Ingliż, mela tajt għandek nofs il-ġurnata bl-Ingliż, mhm. per eżempju maths, physics, biology mhm. bl-Ingliż, u mbagħad mhm. social studies, history nagħmluhom bil-Malti, u jkun hemm u jkun hemm dan il-bilanċ. Però żgur li da diskriminazzjoni li qed inti teżisti, u żgur, darba minnhom ma nafx hekk qatt xi ċajta fuq il-kolonjaliżmu nsejt x'kienet, u kien hemm kenit. Żammiet ta' bona. Żammiet ta' bona, u bgħatt, dak iż-żmien kont naħdem mal-Lovin u bgħatt messaġġ daqshekk, da jaf x'inhu jgħid, jaf li daw tawna l-Ingliż, taf li tawna passaport. U minkejja li ma naqbilx miegħu fuq ħafna affarijiet fuq il-kolonjaliżmu u dawn l-affarijiet, però vera hu l-Ingliż vera tana passaport għad-dinja. U għandna bżonnu, ġifieri.
Imma pereżempju oħra pereżempju kif jitgħallmu l-poeżija pereżempju Maltija. Poeżija Maltija sabiħa. Hemm minnhom kontemporanji qas qegħdin fl-iskejjel qed tifhem. Il-poeżija imma kif nitgħallmuha? Dak id-darba oħra smajt il-Trevor Zahra jgħid, jgħid, il-poeżija li t-tfal ngħallmuhielhom qisna qed nagħmlulha awtopsja. Ġifieri mejta il-poeżija. U għax l-awtopsja ssir fuq il-mejtin, tajjeb? Għax moħħna jekk il-verb hux hekk, hekk l-aċċent fejn waqa', hekk hux rima, hekk hux ta' tmieni, hekk hux. X'inqata l-poeżija, titgħallem dal-affarijiet Madonna għax dawk il-poeżija mhux hekk. Ma xkont ċatta l-aħħar darba jiena sirt vegetarian. Għabbar il-poeżija tal-barri, per eżempju. Mm, mm, mm. Li ma sallimtix l-iskola, ma għax noqgħod nara kemm fiha sillabi, imma fimt il-dbatija li jbat il-barri meta jidħol fil-biċċerija. Hemm poeżiji bellezza ta' poeżiji, imma kif qal Oliver, qed nagħmluhom għalhomx imbagħad bil-fors meta jikbru tfal ma jaqrawx poeżija, jekk jarawha minn dik il-lenti, mhux ovvja, ta' dak li qed jiġri, u ma nindunawx li poeżija tista' ssir song, pereżempju, jew tista' ssir rap, u ma nħalltuhiex. Min jaf, isma' dik poeżija nagħmluha song. Ejja nitlu għaliha mużika mużika, dil-klassi.